O Sinjuri nilqgħukom għat-triq tagħna ta' din il-ġimgħa. U bħalma tafu għaddejjin bil-kompetizzjoni tal-isbaħ triq u qed noqorbu bil-mod il-mod u llum ħa nkunu qed insellmu triq oħra minn dawk il-finalisti kollha illi kellna. Hekk hu bħalma nagħmlu s-soltu ħa nurukom il-pożizzjonijiet kollha barra tal-ewwel u tal-aħħar. U b'dispjaċir kbir san, it-triq illi ħat inqala din il-ġimgħa hija propju triq San Franġisk san. U jien ma nafx kif inqala ta' dejt l isbaħ sjuf ta' ħajti kon noqgħod hawnhekk għandu dik ej. Kont noqgħod hawnhekk ara hawnhekk, kont immur nom ejja san, ej ej ej. Ejja, kont immur nom propju fuq f'din il-bajja, sant, f'din il-bajja. Eh. Imma barra l-konnotazzjonijiet l għanda ma dat fajjel fil-fat kważi bidlu la jisima dik tiġi triq eh, l-imkabra wara li kien joqgħod fiha u Għandha valur iktar importanti din it-triq, għaliex? Iva, din it-triq imsemmija għal San Franġisk, illi kien waqqaf l-Ordni Franġiskana li għandha konnotazzjonijiet kbar ma' San Pawl il-Baħar minħabba il-Markiża Anna Buġeja. Li tiġi? Li tiġi din għażlet il-Franġiskani konventwali sabiex jamministraw il-Knisja u l-Kunvent ta' San Pawl. Ma tiex tot wara kollox ħarġithom il-flus. Issa, San Pawl il-Baħar, quddiem il-knisja m'hawnx xi pjazza jew fetħa u l-attivitajiet prinċipali jsiru kollha fi Triq San Franġisk fejn huwa wkoll l-aqwa post biex tara n-nar fuq il-barkun jinħaraq ukoll hemmhekk. U kemm ilha li mbagħad San Pawl Saret parroċċa, minnha ħarġu żewġ parroċċi oħra, dik tal-Qawra kif ukoll dik ta' Burmarrat. Tal-Qawra hija ddedikata lil San Franġisk. Bada l-veduti spettakolari l-iktar ħaġa li tispikka f'di triq u dat-torri, it-Torri Wynyacourt f'San Pawl il-Baħar li ovvjament bnieh Wynyacourt fl-1610 u dan huwa t-torri bħalissa U dan kif kien oriġinarjament. Mela, jekk immorru iktar lura, insibu li f'dan il-post minn flok it-torri ta' warajja kella timbena kappella iddedikata lil San Pawl Nawfragu. Imma il-kavallieri eh, bidlu daqsxejn ħsieb għax qalu hawnhekk iktar jagħmel sens it-torri minħabba d-difiża mill-kappella. Minflok inbniet dil-kappella fejn jgħidu li San Pawl u n-nies ta' fuq il-ġifen għamlu ħuġġieġa għalhekk semmawha il-Kappella ta' San Pawl tal-Ħġejjeġ. Triq San Franġisk tibqa' tiela' sehem fuq sa fejn qed nippuntalkom u dawn huma ftit ritratti ta' kif kienet fil-passat.
Jien propja minn ħattart. Jien propja minn ħattart. Allora kif xint tagħmel zampa? Għax il-familja dejjem kienu jiġu għaw fis-sajf, il-nanniet kienu jikru allura jisna drajna għaw. U jiena inni niġi minn zajra niġi nomaw. U dis-sena xajna, sena l xajna post u dis-sena l-istejni u tlajna bil-leġġa. Eh, congratulations, mela, awguri kif jgħidu. Ħabbat friskun.
Eħe. Ara, tajjeb, isma taf li fil-post fej edha bħalissa kien jaħdem Daniel kien jiġi jagħmel is-summer job tiegħu. Le, ma naf minnu Daniel. Tista' imma toqos kull kull għal qalbek għax madux jaħdem hawn. Minix minn San Pawl, imma nista' ngħid li San Pawl hija kważi t-tieni dar tiegħi peress li li niġi hawn Mal-ħamsin sena. Niġu fis-sajf mal-ħamsin sena. U ġieli qagħadna hawn ukoll, insomma. Tajjeb, xi, tiftakar xi attività hekk li ġieli attendejt għaliha? Eh, attività kienu jagħmlu eh, jum San Pawl u qrib il-festa u hekk. U anke hawnhekk f'din l-akkwati em, isu f'nofs is-sajf kienu jġibu kantanti em, u jagħmlu xi affarijiet li jipparteċipaw in-nies li jpoġġu hawnhekk stess. U sinjuri rnexxiel insib li malma ta' Daniel. Inti kont li malma ta' Daniel? Hekk jgħidu.
Kif kien?
Bil-għaqal.
Veru li kien l-ar żmien ta' ħajjitkom biex tbiegħu? Ma naħsibx le, ma ngħidx hekk. Ġieli għamillek xi diżastru? Ġieli, ġieli. Xi waħda li tiftakar?

Kien imqareb veru bħall-oħrajn. Nisa kellu.
Imma nisa eh, jiġru wara vera. Iħobbu, iħobbu n-nisa. Għax hu ħelu.
Anka l-ewwel bewsa sal. F'dan inħawi tajtu kienet bjonda tajna jablu. Eridni, eridni. Wasal il-ħin biex tivvutaw u dawn huma it-toroq li baqa' fil-kompetizzjoni tagħna. Triq San Pawl, ir-Rabat, Triq Sant' Anna, il-Furjana, Triq is-Santwarju, Ħaż-Żabbar, Triq Anġlu Gatt, iż-Żejtun. Ridni, mhux biċċa jdejja. Tistgħu tivvutaw issa. Ikkummentaw taħt dan il-video jew inkella għafsu l-link. Eżempju, kont noqgħod hemm u kont nagħmlu fuq